mangwanani vana vamwari toda kutenda mwari imhaka yomukana wavatipa kutichengeta kusvika pane dzimwe nguva tiri vapenyu dai mbiri nerukudzo zvingapuwa kuzita ravo e, mangwanani anaya Tinoda kutarira chidzidzo chine musoro unoti iwo The Church the Greatest Need. The Church the Greatest Need ndo chidzidzo chatoda kutarira mangwanani ano. Chidiso chikuru chechechi. chidiso chikuru chesangano ndo lesson yatoda kutarira pamangwanani ano this is a very important subject unfortunately namazuva atinawo asara hatigoni kuipedza yose hatigoni kuipedza yose saka mwari ngavatibetsere tichasvika patichasvika but hatina zvatinenge taiita yatoda kutanga kutanga kutarira iyi nhasi because iyo pachayo yoga inodawo vhiki mbiri dzayo dzoga isina zvimwe mukati but it is the same issue yamweya mutsvene but iko zvino taakupinda mune zvimwe zvinhu zvikuru zvake We want to talk about the deep things concerning the doctrine of the Holy Spirit. Ndozvanga toda kutaura izvozvo izvo. Zvakadaro zvekutiko now eh, tichambo disturba theology yako mbichana but eh, Mwari vachitibatsira we are going to realize why the church is as she is It is because many people have missed this. Kumwe kwose kwataibva uku tichitsanangura tsanangura zvinhu zvacho zvimwe zvacho zvai tinozviziva zvimwe zvacho tinenge tangokona kuzviita but tichizviziva zvimwe zvacho zvimwe zvacho kwaingori kurangaridzana zvimwewo kwave kuvhurana mbichana but iko zvino pataakuda kubata apa taakuda kumboti tibate pakati kwirire pamusoro paani pamweya mutsvene toda timbobata the deep things concerning this great doctrine of the holy spirit so the church the greatest need toda kuti kumupe attention pari kuverengwa mavhesi andaa kuverengesa iko zvino ezekiel 36 vhesi 27 ezekiel 36 vhesi 27 uye ndichaisa mweya wangu mukati menyu uye ndichaisa mweya wangu kwaipai mukati menyu mhm. nokukufambisai nemitemo yangu nokukufambisai nemitemo yangu muchachengeta zvandakarayira nokuzviita this is promise iri kupiwa naMwari kuvaIsraeri. Handiti ka? Zvikaiko ndichaisa mweya wangu pai? Mukati menyu. Vakateerera chechi? Ndichaisa mweya wangu mukati mani? Mukati menyu. Mukati menyu. Ani muri kuzviwa kaizvi? Mukati mani? Medu. Right, handei. Hande tinoona imwe promise. Isaiah 44 verse ya 3. Isaiah 44 verse ya 3. nokuti ndichadira nokuti ndichadira mvura pamusoro penyika, mvura pamusoro penyika ine nyota mhm. nenzizi pamusoro pevhu rakaoma ndichadira mweya wangu pamusoro perudzi rwako nokuropafadza kwangu pamusoro pavana vako ndichadira mvura yakaoma mvura pamusoro penyika yakadini yakaoma nenzizi pamusoro peminda yakaoma ndichadiravo mweya wangu pai pai ndataura ini pamusoro perudzi gwani rwako ndichadira mweya wangu pamusoro perudzi rwako ezekieri ati ndichaisa mweya pai mukati menyu isaya ati pai ezekiel ati pai ko isaya ati pai ezekiel ati pai ko isaya pamusoro makateerera okay joel chapter 2 verse 28 neverse 29 zvino shure kwaizvozvo zvino sure kwaizvozvo kurati pane zvimwe zvinofanirwa kunge zvaitwa orit handei ndichadurura mweya wangu ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama pamusoro penyama yose vanakomana venyu vanakomana venyu navanasikana venyu vachaprofita vachaprofita vatana venyu vacharota hope namajaya enyu achaona zviratidzo ndichadururavo mweya wangu pamusoro pavaranda napamusoro pavashandiri namazuva iwawo you see jewel Ari kutiiko ndichadurura mweya wangu pai? Pamusoro. Makateerera chechi? Ezekiel ati ndichaisa mweya wangu pai? Mukati. Saka muri kuona here kutiko tave nemapromises maviri. Tine promise when where God promised to put his spirit in us handiti ka tine promise where god promises to pour his spirit upon us mukuona zvinhu zviviri zvakasiyana hachisi chinhu one ichi zvinhu zviviri zvakadini zvakasiyana pane kuiswa kwomweya mukati medu handiti ka pane kudurugwa kwomweya pamusoro pedu zvinhu zviviri zvakadini zvakasiyana ipapapa mwari ari kutiudza about two distinctive works of the holy spirit pane indirect work of the holy spirit iri kunzi naisaya ndichaisa mweya wangu naezekiel ndichaisa mweya wangu mukati mani mukati menyu handitika thats the indirect work of the holy spirit then jewel naisaya vari kutiko ndichaisa mweya wangu ndichadurura uko hakusi kuiswa kudururwa ndichadurura mweya wangu pamusoro pani pamusoro penyu this is the direct work of the holy spirit munozviwakaiswa pane ordinary work of the holy spirit that he does in every believer in every what in every believer handitika then koita an extraordinary work of the holy spirit yaanoita to those who care to seek after him makateerera ndosaka jewel ati shure kwaizvozvo tichanozvibata idu mberi kana mwari akatendera kusvika shure kwaizvozvo you see there is a direct work of the holy spirit raanoita kune those who care to seek him after vatendeuka vakateerera ka then there is his indirect work yaanoita muna every believer mukuzviwa izvi every believer has got the holy spirit in him makateeraka but not every believer has the holy spirit upon him zviri kuvhurika vhurikai mukristu wose ana mweya mutsvene mukati mani make izvozvo hazvina mubvunzo izvozvo izvo but haazi mukristu wose ana mweya mutsvene pamusoro pake

no why is the church as it is one reason because not all believers has the holy spirit upon them they have him in them but not upon them vatendi vazhinji tina mwari mweya mutsvene mukati medu hatinaye pamusoro pedu ndiyo ngozi yatinayo tinaye mukati but hatinaye pamusoro pani pamusoro pedu saka basa rake mukati nderei ende kana achisevenza mukati he is working for our sanctification handiti ka ndosaka ezekiel ati ipapo ndichakufambisai mumutemo yani yangu muchachengeta zvandakatonga nezvandakadini nezvandakaraya ndiro basa rake rika raanobata mukati medu anoitei mukati medu anobata mukati medu for the sanctification of our characters handitika ndo basa rake mukati once he is in you you will start to keep his commandments handitika nekufamba nokuchengeta zvaakadini zvaakatonga kana apinda mukati mako ende basa iri paanoriita haugoni kumuona kuti iko iko zvino akuzviita but you only see the results kuti uyu munhu uyu ana mweya mutsvene anoshanda mukati make nemhaka yemafurutsu aanoproducer muupenyu hwani muupenyu hwake but you don't see him doing it directly handitika but kwaita pamwe yatiri kutaura yepamusoro iyi you will see kuti this is the hand of the holy spirit hazvigoni kuitwa nemunhu izvi you will see directly kuti this is the hand of god haazi munhu uyu makateerera chechi so iro iro anoriita indirectly john 3 vese 8 jesu akatombotaura nezvazvo haugoni kuzviona achizviita handei 38 mhepo inovhuvhuta painoda napo unonzwa inzwi rayo hauzivi painobva nepainoenda mumwe nemumwe wakaberekwa nomweya wakadini wakadaro you see so basa rake when he comes in you takazitsanangura musi uya handitika im just doing it for the sake of vamwe vakanga vasipo basa rake nderekuti batsira munhu kuti achengete murayiro wamwari ndo basa raanobata mukati medu makatakaterera ka every believer ana mweya mutsvene mukati make that is if you are a believer handiti ka unani una mweya mutsvene mukati mako because you cannot believe without the holy spirit handiti ka you cannot be born of god without the what the holy spirit saka every believer ana mweya mutsvene mukati mani mukati make basa rake nderei nderekubatsira vanhu vamwari kuti vachengete murayiro wani murayiro wamwari handitika kuti kana vachifamba vanhu vanoona makristu mavari zvekuti iko kunyange mabhaibheri akabvarugwa aka aya vanhu vanosara vaine bhaibheri rekuverenga riri iwe nokuti mweya mutsvene mumwe chete akanyora bhaibheri iri anenge achirinyora futi mumwoyo mako makateerera you will be a moving bible zvekuti even if we burn all the bibles in the world people mwari akaita nguva asina kuuya still achatonga vanhu voti ko bhaibheri ratakumboriona isu mabhaibheri ose akanga akapisiwa mwari voti vakanga variko mabhaibheri andakanyora vari makristu second corinthians chapter 3 vhesi ya 3 ya makaonekwa kuti muri mwadi makaonekwa kuti muri mwadi yakagadzirwa nesu yakagadzigwa nesu isina kunyorwa neingi asi nomweya wamwari mupenyu yuzi zvikaina po imimi vanhu imimi you are our epistles handitika muri tsamba dzedu dzakanyogwa kwete navanhu kana neingi but dzakanyogwa nani dzakanyogwa namwana hani muzvibata ka so tiri tsamba church even if the bible be dismissed handiti ka we still the world has got a bible which is you which is me and that work handiti ka is the hidden work of the holy spirit mukati mako ndo zvaakavinga mukati handi makaterera ka eh, so god had promised this kudhara kuti iko ndichaupa mweya wangu mukati mani mukati menyu mugofamba mumurayiro yangu that was the covenant yaakaita zvine zuro navanhu vakagara jeremiah 31 33 na 34 that is the covenant yaakaita nevanhu vakare handeiyo
yeisungano yandichaita neimba yaisraeri sure kwamazuva iwawo ndoo zvinotaura jehovha ndichaisa murayiro wangu mukati mavo ndichaunyora pamwoyo yavo ini ndichava mwari wavo ivo vachava vanhu vangu iwai muhandei havangazodzidzisani mumwe kune wokwake ya mumwe nomumwe nehama yake achiti ityai mwari mhm, nokuti vachandiziva vose ya kubva kuvaduku kusvika kuvakuru pakati pavakuru pakati pavo yusi zvinotaura jehovha yusi zvikanziko vachandiziva anditika ndichanyora murayiro wangu mukati mani mukati mavo ende kunyogwa kwemurayiro ragara ibasa ramweya mutsvene ndiye anozviita izvozvo izvo ani makateerera ehe ndiye unozviita zvipi izvozvo saka zviri kupromiswa kuna jeremiya zvakazadzisiwa matiri munew dispensation yatiri god had send his spirit mukati memwoyo yedu kuti anyore mirayiro yamwari munani matiri handiti ka zvekuti if you have the holy spirit you don't need any man to tell you kuti this is wrong the holy spirit in you will tell you kuti this is what this is wrong makaterana eh. so zvakazadziswa matiri hebrew chapter 8 7 to 11 zvakazadziswa matiri zvakapromiswa kuna jeremaya nokuti dai nokuti dai iya yokutanga yakanga isina nokuti dai iya sungano yokutanga yakanga isina chaingapomegwa yechipiri ingadai isina kuvatsvakigwa nzvimbo nokuti unova pamhosva uchiti tarai mazuva anouya ndo zvinotaura ishe andichaita navo sungano itsva neimba yaisraeri iya isina kuita sesungano yandakaita namadzibaba avo mhm.
ndakavabudisa munyika yejipita mhm. right kuti ndivabudise munyika yejipita nokuti havana kurambira musungano yangu right hande neni ndikasava nehanya navo right hande zvinotaura ishe mm -hmm. nokuti ndiyo sungano yandichaita neimba yaisraeri mm -hmm. kana mazuva iwayo apera mm -hmm. izvo zvinotaura ishe right ndichaisa mirayiro yangu pakufunga kwavo napamwoyo yavo ndichainyora ndichava mwari wavo ndichava vanhu vangu wasvika pa 11
mumwe nomumwe haangazodzidzisiwo kwako mhm. kana mumwe nomumwe hama yake mhm. achitiziva ishe mhm. nokuti vose vachandiziva kubva kumuduku kusvikira kumukuru pakati pavo you see that is it, it was fulfilled in us handiti ka promised in the old testament few few in the new what new testament handiti ka and the holy spirit is in you handiti ka to effect this anobatei mukati medu kuti anyore mirayiro yamwari mukati mani mukati medu handiti ka iko zvino we don't need kunotarira pachibhokisi chamoses handiti ka because the, the table of the commandments is written within you you know what is right anditika you know what is wrong why because of the holy spirit who is in what in you ane muzvibata kashi ehe so saka mweya mutsvene ndozvaanogarira mukati medu kuti tiite zvinhu zviromans chapter 5 vhesi ya 5 ndozvaanogarira mukati medu nokuti kumuteerera apa tigobva tadarika mhm.
tariro hainyadzisi
nokuti rudo rwamwari rwakadigwa mumwoyo yedu nomweya wake watakapiwa handisi tariro hainyadzisi nemhaka yeyi nokuti rudo rwamwari rwakadigwa mumwoyo yani yedu chii chakadigwa mwoyo yedu rudo gwani chii chakadigwa mwoyo rudo gwamwari chii chinonzi rudo gwamwari mweya mutsvene akadurura mwoyo yedu rudo gwani gwamwari handitika chii chinonzi rudo gwamwari first john 5 vese 3 chii chinonzi rudo gwamwari Verse 3 Mhm. nokuti rudo rwamwari ndirwo kuti tichengete mirayiro yake chii chinonzi rudo rwamwari
exactly maibataka good tariro hainyadzisi nokuti rudo rwamwari rwakadigwa mumwoyo yaani yedu nomweya waakatidini nomweya waakatipa handiti ka ehe so chii chinonzi rudo rwamwari rudo gwamwari ndiko kuti tichengete mirayiro yani mirayiro yedu saka mweya mutsvene paanouya mumutendi anouya komuchengetesa mirayiro yani yamwari handi mazvihwaka ya hazvinei munhu anotaura nendimi dzevatumwa kana dzisingazikamwi navanhu achiclaima kuti it is the work of the holy spirit if he is not keeping the commandments haana mweya akateerera akagamuchira mweya wenyika haana kugamuchira wani wamwari because chinotanga kuratidza wamwari ndechekutiko unotanga kuchengeta murayiro wani murayiro wamwari ani makateereraka nekuti rudo rwamwari rwakadigwa mumwoyo yedu nemweya waakatiini nemweya waakatipa handitika so he comes in us for the perfection of a christian what a christian character handitika hakuna munhu anogona kuita mukristu asina mweya mutsvene romans 8 vese 9 hakuna munhu anogona kuita mukristu asina chii asina mweya mutsvene saka every christian that vari makristu they have the holy spirit in them romans 8 vese 9 asi imi hamuzi munyama imwe hamuzi munyama asi mumweya kana mweya wamwari uchigara zviro kwazvo mukati menyu asi mumweya asi kana munhu asina mweya wakristu haazi wake ani makateerera ka ehe kana munhu asina mweya wakristu haazi waani haazi wakristu saka nobody can be a christian apart from the work of the holy spirit ani mazvibata ka izvo because anozvarira mwari vanhu ndimweya mutsvene through basa rakaitwa najesu pacalvary ani muru ani munoa connection yacho christ did something on the cross handitika then the holy spirit anokuzvara kutiko ugone kuconnecta nebasa rakaitwa nani najesu pacalvary saka munhu asina mweya haagoni kuita mwana wani mwana wamwari ani mukuzviwa kachi but kuve namweya mutsvene mukati medu thats not all we need there is more akateraka we must have him pamusoro pedu kuve namweya mutsvene mukati medu thats not all we need makateerera tinofanirwa kuve naye pamusoro pani pamusoro pedu handiti mawa mavhesi aya averengwa aya ndichadurura mweya ndichaisa mweya wangu mukati mavo handiti ka vagofamba nemirayiro yangu zvakanaka izvi but ndichadururawo mweya wangu pamusoro pani manje pamusoro pavo saka kune kune dispensation church yekudurugwa kwomweya pamusoro pedu kwete kuiswa kwake mukati medu listen to this kuiswa kwake mukati medu you don't ask for that ndibaba vakazvironga handiti ka vakazviita usina kukumbira but kuvuya kwake pamusoro pako this one there is a price to pay to have to seek after him makateerera chechi iwe andikudzei every believer akaitigwa chinhu china mwari akapiwa mweya mutsvene asina mbomukumbira mm. thats why he is a believer the holy spirit was given to him asina mbodini asina mbomukumbira but dispensation yandakuda kutaura iyi manje iyi ine price you must pay the price ishi you ask for him handiti ka kuti agare pamusoro pani pamusoro pako handi machibataka toda kuti ko muchiona manje madispensation and the church is greatest need nhasi kuve namweya mutsvene pamusoro payo kana muchechi isina mweya mutsvene pamusoro payo haina zvaichaita mukati menyika ino hapana makateerera okay handiti munoona second corinthians chapter 1 verse 21 na 22 pane here ane niv mucongregation pane ane niv ah? pane ane niv hapana okay verenga connection vamwe nyange vanhu vanayo ka umwe anongoramba vanenge vanadzo mumafoni but havadi first second corinthians chapter 1 verse 21 na22 handi ine shona iyoyo verse 21
zvino mhm. uyo unotisimbisa muna kristu pamwe chete nemi mhm. nokuti zodza mhm. ndimwari ndimwari uyo wakatiisiravo chisimbiso Akatipa rubatso, rubatso rwemweya mumwoyo medu. Akatipa rubatso gwomweya mumwoyo medu. Batai vara rokuti rubatso iro. Akatipa rubatso gwei? Gwomweya mumwoyo yani? Yedu. Chapter 5 verse 5 semubhuku iroro. Chapter 5 verse 5. 5 verse 5. Mm -hmm. Zvino uyo wakatigadzirira chinhu ichi mm -hmm. Mwari. Mwari.

munaiye mhm. nemivo mhm. makanzwa shoko rezvokwakanzwa shoko rezvokwadi maari iyo ivhangeri yokuponesaiyo ivhangeri yokuponeswa kwenaiye wamakatenda kwaari naiye wamakatenda kwaari mukasimbiswa chisimbiso nomweya mukasimbiswa chisimbiso nomweya mutsvene wamakapuwa vhesi 14 wasvika Uri rubatso rwenhaka yedu. Uri rubatso rwenhaka yedu. Kuratidza kudzikinurwa kwavanhu vaMwari chaivo. Uri rubatso rwenhaka yedu. Wakatipa rubatso gwomweya. Handiti ka ndozvinotaura Paul kuna vaKorindi. Handiti ka? Uku futi anotiko mweya mutsvene rubatso gwani gwedu. Kana mukainda kuchirungu imwe inoti King James inotiko gara njuwa. Handiti ka? Inoti is a gara njuwa. handiti but niv inotiko he is a deposit the, he has given to us a deposit of the what of the holy spirit zvinorevei izvi kana kuchinziko youve been given the holy spirit as a garanjua as a deposit zvinoreva zvinhu zviviri mukati mebhaibheri number one zvinoreva kutiko patakatenda kuna mwari handiti ka takapiwa mweya mutsvene as a down payment for the next age handi deposit haisi mari yose kana kanzi wapiwa deposit wapiwa yose here wapiwa imwe handiti ka imwe yadini uri kuudzwa kuti kune zvimwe zvadini zvasara handiti ka saka patakatenda kuna mwari mwari akatipa mweya wake mutsvene kuti agare nesu handiti ka kuti tiravire kaupenyu hwekudenga tiri pano sekadeposit handiti ka but achikuudzai kuti ko more is to what to come iyi deposit vanangu yokukuratidzai kuti ko muri vangu handiti ka but kune zvizhinji zvichauya zvinodarika zvipi izvi saka patinotenda kuna kristu tinopiwa a deposit of the holy spirit as a down payment for the next what age handimbozvibata kazvi tinoravira masimba eupenyu hunouya tiri panyika papi pano takamirira kuinda kunyika ipi iri mberi hebrews chapter 6 verse 4 neverse 5 Nokuti kana vari, vari ivo, kana vari ivo vakambovhenekerwa, vakambovhenekekwa vakaravira chipo chokudenga, vakaravira chipo muruziwa vakaravira chipo chokupi chokudenga. hakuzi kudla kudini kuravira vakadzi vanobika imi kuravira kudla poto yose here kungonhanzva ndika ngodaiwo so zvikai vakaravira chipo chokupi chokudenga handei vakagoverwa mweya mutsvene vakagovegwa mweya mutsvene vakaravira shoko rakanaka vakaravira shoko rakanaka ramwari masimba enyika vakatesta masimba enyika inodini inovuya you see we were given the holy spirit to test the power of the coming age handitika kuravira zvokudenga zvatiri kuita izvi kupiwa mweya mutsvene handitika kuravira zvekupi zvokudenga makateerera chechi kuravira hakuzi kupedza poto yose handitika so mwari ari kutiudza kutiko vana vangu you belong to me now handitika kunyange ndisati ndakubvisai panyika muri vanhu muri vangu tozviziva sei kuti muri vanhu regai ndimbokupaiwo a deposit of my spirit handiti ka muravire simba renyika inodini renyika inovuya and god gave us the holy spirit saka patinotenda tinopiwa the first fruit of the holy spirit Ani makateerana? The first fruit of the what? Of the Holy Spirit. Romans 8 verse 23. Romans 8 verse 23. zvisati zviri izvo bedzi Zvisati zviri izvozvo bedzi, nesuwo asi nesuwo kunyange tine zvibereko zvokutanga zvomweya we have the first fruits of the Holy Spirit. nesu timene Aha. tinogomera mukati medu Mhm. tichimirira kuitwa Kwedu kwedu vana vana. ndiko kudzikinurwa kwemiviri wedu You see, Zvikai, we have the what? The first fruits of the Holy Spirit. Ndoku- pane vanosumbouya nemafirst fruits kuchechi munouya nechii nemuti wose ah. munda wose munouya nawo kuno here munouya nechinyi nembichana hanti muchitaura kuti ko kune zvimwe zvadini zvasara handiti saka kana inini ndichida mengo ndikaona magombedzi auya nemengo dzema first fruits handiti ka zviri kundiudza kuti kudii kuti mengo dzinowanikwepi kwamagombedzi handiti ka so ukaona auya nema first fruits zviri kukuudza kuti kune mengo dzadini dzasara handiti ka saka o oh, kana woda mengo manje wakunokumbira uyu mengo dzadini dzasara kana uri unodzida because nyange wakapuhwa ukati watengeserwa mafirst fruits kana kuti wapuhwa haagoni kukugutsa because anogona kuya nemaviri handiti kana waakuda zvekudla kusvika mazino aita yelo nemengo waakuinda uku because waudziwa kuti zviriko handiti ka but izvi kungokuravidza mwanangu kune zvimwe zvikuru zvadini zvasara saka tinopiwa mweya mutsvene as a first fruit kuti zvitidini seevidence yokuti tiri vana vamwari maibataka ndosaka romans 89 yati nokuti kana munhu asina mweya wakristu haazi waani haazi wakristu handitika saka mweya mutsvene anouya as an evidence yokuti tiri vana vani vamwari handitika vhesi 14 to 16 pana romans chapter 8 ipapo nokuti vose vanotunga vose vanotungamirirwa nomweya ndivo vana vamwari handei
hamuna kupiwa mweya wouranda kuti mutyezve mhm. kupiwa mweya wokuitwa vana mm -hmm. watinodana nawo kuti abba baba vhesi 16 aya ndiri kuda mhm. mweya amene unopupurirana nomweya wedu kuti kudini tiri vana vamwari so chii chaanovinga patinomupuwa patinotendeuka kuhopa a witness handiti ka yokuti tiri vana vani tiri vana vamwari ani makateerera ka so mwari kuti atiratidze kuti tiri vana vake tiri panyika panapa he given us Rubatso gomo yamutsenge makateera kuti to show us that we are his what his children handiti ka ehe ndo zvekutanga zvinorehwa kana kuchinzi chii rubatso gomo yamutsvene right number two zvainoreva kana uchinzi we have been given a deposit of the holy spirit zviri kureva kuti iko when we repent we are given the holy spirit in us as a deposit handiti ka but there is more of him to come in this world makateera there is more of the spirit to come in this what in this world paunotendeuka unopiwa deposit handiti ka mwari achikuudza kuti iyi ideposit mwanangu but kune zvimwe zvizhinji zvake zvinovuya handiti ka munyika ino full payment yake iye mweya mutsvene ndinogona kuibhadhara munyika ino if you care to pay the price in this world inenge uchiudzwa kuti there is more of the spirit to come chii chacho ichi chinonzi more to come there is a thing church chinonzi the baptism of the holy spirit makateerera there is a thing chinonzi the what the baptism of the what of the holy spirit luke chapter 3 verse ya 16
johani akapindura akati kuna vose ini ndinokubhabhatidzai nemvura asi unouya shure kwangu une simba kundipfuura ini ehe wandisina kufanira kusunungura rukanda gweshangu dzake ehe uchakubhabhatidzai nomweya nomoto you see there is a thing church chinonzi the baptism of the holy spirit vara rokuti baptize handiti ka rinobva pa itransliteration haisi translation itransliteration yegreek word inonzi baptizo rinoreva kuti kudini kuti to thoroughly imase kana kuti to submerge mumvura handika kupinza muchunhu makateerera mm. paya paya listen patinotendeuka mweya mutsvene anoiswa mukati medu handitika mm. but pabaptism of the holy spirit ndiani ari kuiswa muna mweya mutsvene tisu mazvibata izvi patinotendeuka tinoiswa mweya mutsvene mukati medu handitika mm. but iyi baptism yamweya mutsvene iyi haazi mweya mutsvene ari kuiswa mukati medu hatiti ka tisu tiri kuiswa mukati mani mamweya mutsvene vara rokuti ko baptism rinoreva kuti submerge haniti ka or ti immerse thoroughly vairishandisa ngatitiko kana munhu magombedzi achida kudhaya chunhu handiti ka aitora dhai oisa apa hambuti ka oisa oisa mugaba otora chunhu chiya chiya ochisubmeja mudhai paanochibudisa chinobuda chafanana nekala yei yedhai makateerera saka when one is baptized in the holy spirit it is where one is put into the holy spirit not the holy spirit put in you ndiwe manje waakuiswa munaani muna mweya mutsvene makateerera iwe andikudze chechi we possess the holy spirit number one handitika but the holy spirit must possess us number two

whatever you do you do exactly as he would do makateerera thus the greatest need of the church today ichi ndochinhu chinodiwa nechechi chechi yedu ina mweya mutsvene mukati mayo handiti ka every christian arimo ari mukristu chaye ana mweya mutsvene mukati mani mukati make but MaKristu ana mweya ekuti mweya mutsvene anawo mashoma kana ariko mashoma kana aripi kana ariko makaterera chechi ya mashoma kana ariko regai timboona you must be enveloped by the holy spirit iwewe kuputigwa nani namweya mutsvene let's consider this john chapter 20 verse 19 to 22 timboona toda kuti tione illustration yevadzidzi vajesu john chapter 20 verse 19 to 22 ava madeko pazuva rokutanga revhiki mikova yapfigwa vadzidzi nokuda kwokuhla vajudha mhm. jesu akauya akamira pakati pavo rugare kwamuri wakati areva izvozvo akavaratidza zvanza zvake norutivi gwake vachiona ishe mhm. rugare kwamuri mhm. baba sezvavakandituma ndinokutumaiwo mhm. izvozvo akafemera kwavari chirai mweya mutsvene
ivo vamunokanganwira zvivi zvakangamwigwa vazvikanganwirwa mhm. avo vamunobata zvivi zvavo zvabatwa ndijesu yauya vadzidzi vakagara vari muaparom listen to this this is very important vakagara Ndobva Jesu apinda pavakavhara madhoo nechii ndobva angoona ave pakati pavo zvikai rugare kwamuri kana ha ko wapinda nepi zvikanziko baba sezvavakandituma ndinokudini ndinokutumaiwo akateerera chechi baba sezvavakandidini sezvavakandituma ndinokudini ndinokutumaiwo iyoyi ndiyo poindi yatakapotsa iyi kuti takatumwa jesu sezvaakatumwa mm. and we must understand how christ was sent handiti ka ehe baba sezvavakandituma ndinokudini ndinokutuma ivo handiti ka ndobva kwai ati areva izvozvo ndokubva avafuridzira akati receive the holy spirit ndikristu receive the what the holy spirit vari muupper room jesu akati kwavari gamuchirai chinyi mweya mutsvene handiti ka vara raakashandisa rokuti receive muenglish hakuna vara rinonzi sive mazviwa ri ririko rinoreva kuti again But vara rokuti sieve hakuna vara rakadaro muchirungu inda unotsvaka you'll never find a word rokuti sieve it is a Latin word handiti ka rinoreva kuti take re rinoreva kuti again handiti ka sieve rinoreva kuti take saka Jesu ari kuti kudii ari kuti take again the Holy Spirit take again the what why is he saying that because since the four mweya mutsvene akanga asingagari mumunhu Adhamu paakatadza, chinhu chakatanga kuitwa naMwari wakabvisa mweya wake mutsvene akamudzorera kudenga. Mwari makatereraka? Akabvisa mweya wake mutsvene akamudini? Akamudzorera kudenga. Saka Jesu akutiko, chitorai zvakare mweya wamakamborasikirwa nawo munani? Muna Adhamu. Take again. Handiti ka? In the Old Testament, mweya mutsvene anganga asingagari navanhu. Waita zvokushanya. ani makateerera ndosaka muchiwa mukaverenga nhoroondo dzana samson inoti zvino mweya mutsvene wakati auya pamusoro pake aita zvokudini zvokushanya akanga asingagari navanhu ani makateereraka ehe even david achinamata munamato wake kuna mwari anotiratidza kuti mweya mutsvene akanga asingagari mukati make 51 dzamapisa ari mavhesi 11 regai kundirasha pamberi regai kundirasha pamberi penyu musabvisa mweya wenyu mutsvene kwandiri musabvisa mweya wenyu mutsvene kwandiri kwete mandiri mm. kwandiri the holy spirit could live with man but he could not live in man in the old dispensation mazviwa mweya mutsvene aiuya pavanhu but akanga asingagari muvanhu anditika munhu one yega ainge aina mweya mutsvene pamazuva aya it was the prophet ndiye oga ainge ainaye or the king and the priest vamwe vese waiita zvekuva influencer from outside akanga asingagari mukati mavo ani makateerera ka ehe so iwainove now saka jesu paari kuuya ari kutiko receive the holy spirit ndo zvaavaudza zvanditika ende vagamuchira mweya mutsvene as a deposit makateerera but there was more to come ivo kwavari vadzidzi ivavo apa rumu vanzi najesu gamuchirai chinyi mweya mutsvene but iwaya zvaakutaura manje luke chapter 24 48 na49 iwaya zvaakutaura mberi manje kuvanhu vaamboti receive
tarirai ndinotuma pamusoro penyu chipikirwa chababa vangu chino ndinotuma pai pamusoro penyu pavakanzi receive vakamugamuchira pai mukati makatereraka but jesu akuti even if you have received handiti ka him in you ndinofanirwa kutuma pamusoro pani penyu chipikigwa chababa vangu right asi imwe garai muguta imwe garai muguta kusvikira kusvikira mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro you see garai muguta kusvikira you have been endued with power from on high

akavarayira akavarayira avungana navo avungana navo kuti varege kubva kuti varege kubva mujerusarema asi vagarire chipikigwa vagarire chababa, chipikigwa chababa achiti achiti chiya chiya chamakanzwa kwandiri nokuti johani waibhabhatidza nemvura wakabhabhatidza nemvura aha asi imi imi muchafanira kubhabhatidzwa nomweya mutsvene mazuva mazhinji asati adini asati apera the same disciples who have received the Holy Spirit, Kristu ari kuti kwavari, Tarii here Jerusalem until you receive power from on high. Makaterera chechi. Mm. The same disciples vabogamuchira mweya mutsvene muupper room. Jesu anoti vakomana hazvipereri pano. Tarii at Jerusalem kusvikira madini magamuchira

vhesi 8 yamabasa chapta 1 iyoyo vhesi 8 mabasa chapta 1 asi muchapuhwa chinyi simba rinouya sei kana mweya mutsvene ava pamusoro penyu yusi muchapuhwa chinyi simba kana mweya mutsvene wave pai pamusoro penyu kuuya kwamweya mutsvene pamusoro pomutendi kunomusiyira simba makateerera hakuna mutendi anovingwa namweya mutsvene pamusoro pake osara asina simba because kuuya kwake pamusoro pako is his coming to empower you when you are empowered you have power makateera you have what power so kana mudiri vara rokuti iko simba ndidunamis in greek mm. ndo pamunobvisa vara renyu rekuti dynamo dynamo chi is a machine that generate consistent power ndiyo inonzi dynamo handiti ka inogenerator simba risingaperi saka jesu ari kutiko you christians when you receive the holy spirit upon you when i pull him upon you kana mamukumbirira ani makateerera ah, you will have the power makateerera chechi you will have what power teererai munzwi paakavafuridzira mweya mutsvene havana kumbokumbira makatera havana kumbokumbira handitika ndiye akasvika akati ugare kwamuri baba sezvo vakandituma ndinokutuma iwo gamuchirai mweya chinyi mweya mutsvene handitika but apa manje apa akavati tarii eti jerusarema handitika mumirire simba ende mukanoverenga bhuku ramabasa rinoti varume ava vakagara for 10 days vachinamatira not anything but that power makateerera ende vaive vari 120 vakanga vakaita denderedzwa ravo so thakwaihadhasi how they were praying vaive vakaita denderedzwa ravo umwe akatumudza munamato panapo handitika achipedza umwe otunga achipedza umwe otunga until 120 vadini vakwana wechi 120 achipedza ndokubva patinhira and the holy spirit came upon them 10 days of waiting for power 10 days but deposit vakangopiwa vasina kukumbira receive the holy spirit handitika ndo zvazvinoita when you repent god gives you the holy spirit but kana waakuda simba ramwari manje you must pray

nezuva iro uchadzitira uchafukidzira vagere jerusarema nemwene simba right unoshayiwa simba pakati pavo uchavaisa david neakaita sadavid uchava samwari jehovha pakati pavo you see so asina simba pakati pedu will be like david neakaita sadavid nhasi will be like god makateera iwai ndikudze chechi this power mabasa yati ipapo kana magamuchira this power muchava zvapupu zvangu it is only the power of the holy spirit that enables us to be witnesses vara rokuti witness witness ndimachura original language ndimachura rinorevei rinoreva munhu akachivona akachibata maziwa akachidini akachivona so akachidini akachibata sokuti anotaura zvinhu zvaakaona nezvinhu zvaakadini zvaakabata re why ndikuudzei chechi the greatest problem yatinayo nhasi ndeyekuti chechi we are the advocate of the truth hatisi mawitnesses hamunoziva kusiyana kweadvocate nawitness witness munhu anomira box oti zvinhu zvandiri kutaura zvi ndakazvidini ndazviona handitika advocate munhu akaudzwa handitika nevakanga varipo otanga kutaura anenge ane mafacts but haina shasha zvayakaona because yakanga iri murulu yakanga iri muoffice mani mayo aivepo iwitness witness inoti ndakazviona anenge achiti ko advocate anenge achiti iwaizve mubvunze zvenyu client yangu yakanga isipo musi wamuri kutotaura kuti yakapara mhosva iyi that same day akanga ari kubasa vhunza even ningi then witness manje yotiko ini magombedze ndakakwera naye kubasa musi iwoyo tikaita zvakati nezvakati saka advocate ina mafacts but witness akazviwo akaona mafacts

Ha, I'm talking a lot this. Church, advocate, munhu ane mafacts akamaudzwa handitika, but witness akamaona. Saka church takadaniwa to be witnesses, not advocates. We are witnesses. hatizi maadvocate makateerera why is the church not progressing it is because the church is full of advocates ine vanhu vakava nemafacts vasina kuona mafacts acho they have heard kuti mwari unoporesa but they have never seen him achizviita ndiyo nhamo yatinayo ndiyo nhamo yatinayo so we lack the apostolic ministry nzwandikuudze chiti the gospel mm. is power makateerera pauro unotiko handinyari nekuda kweevhangeri nokuti isimba rani isimba ramwari the gospel is power but the modern church is lacking the power ngatimboonai vakomana vakanga vakagamuchira simba iri pamusoro pavo kuti vanoti in first corinthians chapter 2 verse 4 neverse 5 iwai zvinotaura po neshoko rangu neshoko rangu iwai nokuparidza kwangu nokuparidza kwangu hazvizaiva namashoko hazvizaiva namashoko okugombedzera ovuchenjeri asi nokuratidza nokuratidzwa kwomweya kwomweya nokwesimba nokwesimba Verse five. Verse 5. kuti kutenda kuti kwenyu kutenda kwenyu kuva mu- kurege kusimwa muuchenjeri muuchenjeri bwavanhu, bwavanhu asi asi musimba musimba ramwari raMwari. makateerera zvikanena po vakomana pandakauya kwamuri handiti ka ndakavuya kwete namashoko ouchenjeri handako yandakatakura greek nehebrew nearamaiki nelatin ndakauya ndakatakura simba rani ramwari i demonstrated the power of god kwamuri iwai church the gospel is not classroom lecture yatiri kuita mazuva ano mm. the gospel is power yes. power power and uh, mind you language one inounderstandiwa nemuvengi ipower the enemy understands only one language power

harizi ramashoko nderemashoko nesimba yes.
seventh day adventist mashoko hobho simba zero we spend the whole night tichiedza kudzinga dhimoni rimwe chete one night rodzika mararamba wohwa kuda kuda kuda ku havashaiki mavhesi kavanhu vechisavadhaa zvikanziko dzagara mhinduro dzamwari inhatu anogona kuti yes anogona kuti wait anogona kuti no god will never say wait or no when one is possessed with an evil spirit his answer is yes sei raramba kuinda ngatiudze vanhu shuwa hatina simba hatina simba chechi hatina simba

vanhu vakanga vati paul akanga aparidza pakorindi handiti ka kana mukavenga nhorunda yacho yavara kuja akaparidza pakorindi apedza kuparidza ndobva vamwe vanhu vavia vakatevera sure vakatanga kuti haiwa paul hapana zviripo paya zvinhu zvaitaura zvai zvainema hechichichi saka ndobva vamunyorera tsamba kuti kune vanhu vari kuti zvakati akupindura manje apa mukabva pavhesi 19 anotiko ndakahwa kuti pakati penyu pane vanhu vanopesanisa handiti ka but ndiri kuvuyako zvika ndoda kuhohwa zvavanotaura kwete zvavanotaura chete ndoda kuhohwa simba ravo futi because vushe hwamwari hauzi pamashoko asi pasimba so paul ari kuti power meets power kana vakangotaura chete vasina simba they are not christians yes.
fake i want to see their power ndozvitaura po buku yangu uda kuona simba rako because vushe hwamwari hauzi pashoko asi pasimba and the church will lake the power tiri maadvocates echokwadi tinongotaura kuti mwari akadai mwari akadai even when you want to see a man anofamba namwari listen to his testimonies dzaanoshandisa anoshandisa evamwe because iye haana ake mwari akaodai handiti ka vazota dzadzinaidzi because dai dzaa dzakaona mwari mune kwadzo upenyu dzaitiudza adzo mazviwa watch out for that even in every preacher even even imi mwandiri mm. musatogwa kumeso teererai matestimony mukawari evanhu stereki musina angu zviizvozvo zvinoreva kutiko handina first hand experience ezvinhu zvandiri kutaura mavhesi nemabhuku akaverengwa chete apa thats the congregation yakazara matiri muchechi mavhesi machinya haupedzi but power aziko power ndozvakavinga jesu vana baba nana mai kuti mutendi mm. ave nesimba mazviwa mutendi ave nei because tiri kugwa nemhandu ine simba we need power pasi vari kundoda kuudzai pasina simba iri andiri kutaura satani anoita zvarodanisa tinonamata tikapedza makore satani achingotidherera tiri vakadzi kwari we need power and he respects power achibata bata paanosvika ukasvika woti satani get out you understand kwete tukasvika kutanga kutiko ye hebrew 20 chakuti aa chinei nazvo icho vanhu vanoneta vachinetsana nedhimoni dzamara vanhu vaneta vatira varume ngatimboenda itinola enda kahwa imwe zvikanzi ngatimboenda itinola kwai katiko haa vakuida kwazvike kwai munhu wacho akati neniwo mundivigirewo fanda modzoka ikoko vakadlam vaneta naro timone why the language that the enemy understands is power is power is power matthew chapter 3 verse ya 11 ndozvakavinga jesus ini ndinokubhabhatidzai nemvura mutendevuke asi unouya sure kwangu une simba kundidarika uri right uyo uchakubhabhatidzai nomweya mutsvene handiti ka ndo zvatiri kuda tamboiverenga ka kuna lukwi ya uchagobhabhatidza inei ndo zvakavinga kristu ndozvanoda kuti muone iye kristu pachake ari panyika panapa akasiya akamhenga achitaura kuti iko ndakamirira nguva iyi yekuti ndiende pakalvari kuti mweya mutsvene agouya nesimba ndoya ndakamirira luke chapter 12 verse 49 iwaimo zvanotaura mhm. ndakauya kuzokanda moto ndakauya kuokanda moto panyika ya noshuva watobatidzwa hao ndozvakavinga ndakauya kuokanda moto panyika ari kureve ari ndakauya kopa kuti kana ndafa pakauvhari mwari adurure mweya wake mutsvene pamusoro pavanhu vangu kana vadururwa mweya wake mutsvene pamusoro pacho panenge pakaipa ende ndakamirira nguva iyoyo manje ndiri kutoshuwa dai zvatoitika kuti nguva iyoyo kwani because aiziva kuti when people received this power great things will happen look at it satan pamazuva ajesu jesu ari one ndiye akanga akazara nomweya muchena anditi achitanga ministry anoti baba anoti mweya mweya wamwari uri pamusoro pani uri pamusoro pakuva dzidzi vake anotiko baba sezvavakandituma zvandambotaura zviya jesu akatumwa sei akatumwa nemweya muchene pamusoro pake handiti ka isu kana tichinda tofanirwa kuinda tine mweya mutsvene pamusoro pano munoziva here kuti aita tiri genuine aita tiri genuine tose taingadai takamira zvekuparidza tombotanga tatsvaka simba kana tariwana tohoinda unoziva but tinoda kuti tinzi taita saka toinda elen white anotiko kana tisinaye mweya uyu awo muchakuya makotishenza chomangwana we are not ready to take the gospel sevadzidzi vakanga vasiri redi nhamo yatinayo ndeyekuti kuti tino we believe mueducation kudarika mwari but vadzidzi vajesu vakanga vadzidza pamakumbo ajesu three and half years but jesu anoti even madzidza pamakumbo angu three and half years hamusi qualified mirirai simba but isusu tiri kuti kana taenda kusolusi ndikanodzidza pamakumbo emunhu kwete ajesu emunhu ndoti ndave ready to carry the gospel but ava vakadzidza pamakumbo ajesu jesu akati madzidza pandiri vakomana garai pasi you are not ready to carry the gospel plan white akati ko we are not ready but we are going thats why zvinhu zvedu zvichingohwisa hwisa vurombo hatina simba mashoko badzi maadvocates echokwadi tiri maloya kaechokwadi hatisi mawitnesses anenge akarundana so mavhesi evidence mavhesi but akachivona chinhu ichocho hakuna kava akamaisa so evaprofita venhema uchamaona kanhasi dutu handichakupai evaprofita venhema usiku ndozvedu izvozvo hapana zvatingazoita zvo but we need power, Amen. Power. mn inorespecta power handiti ka yeah. so nguva hombe church tiri kungotaura tichingotaura tichingotaura hakuna ane hanya yekuti zvaanotaura zvimbovonekwa muupenyu hwake hakuna kungotaura nakutaura nakutaura jesu akauya varume kuti kamuchire chipiwa chamweya muchene we need power Galatians 3 13 na 14 Galatians 3 13 na 14 we need power kristu wakatidzikinura wakatidzikinura pakutuka kwomurayiro ya wakaitwa chakatukwa nokuda kwedu nokuti kwakanyorwa kuchinzi vakatukwa vose vanoturikwa pamuti mhm. dzakwaabhurahamu kusvikire kuvahedheni ndo justification iya yataitaura iya kuti nekutenda tipiwe chipikigwa chomweya mutsveni that is what christ died for kuti nekutenda tipiwe chipikigwa chei chomweya mutsveni chapter 2 yamabasa

We are witnesses zvake no, wakati asimudzikwa kurudyi rwamwari akapuwa nababa chipukugwa chomweya mutsvene akadurura izvi zvamunoona nezvamunonzwa muri kuhava napeter kwai napeter akadurura zvamuri kuona nezvamuri kunzwa rati zvaioneka but isusu hatigoni kutendeka kuti akadurura zvamunoona nezvamunonzwa because hatina zvinotendekeka hatina why church imimi mauya imimi you are serious people handitika i believe you are serious because zvinorema kusiya hope handitika why church go and seek after this baptism because that's the greatest need of the church without it hatina kwatiri kuenda nhasi ndakupai matext ma, ma anoratidza izvozvo mangwana ndinenge ndakamasanganisa nemaquotations aellen white muchaona kutiko kana kune chinhu chinodiwa nechechi it is this baptism pasina iyo we are useless we are useless satani anounderstanda language one yesimba

we need power kana pasina tichangomubeya mudzimba umu we will never attract anybody we will never attract anybody but when we have power people will come to us we will not go stereki kunovachaka they will come to us ndosaka muchiona vadzidzi pavakangosvika mweya mutsvene paakasvika vakatanga kuita mashura avo vanhu vakauya voga kuna peter peter akaparidza mharidzo yekutanga yapeter yakatendeutsa vanhu 3000 but mharidzo ye two weeks yamanjovo inotendeutsa vanhu 20 whats the difference power mazviwa power one semoni yapita ende kana semoni yacho kana mukanoiverenga kuna mabasa chapter two ndaiverenga so ndikati ha but haina kusimba ka semharidzo dzatomborova iyi but yakanga yakatakura zimba bcause bhaibheri roti ko zvino waka azere nomweya mutsvene akasimuka akataura thats the secret azere nomweya mutsvene akasimuka kwete kuti kwaya mharidzo because akangoti ko imimi vajuda imi makabayira jesu akarokwa pamuchinjikwa andikeka makapiwa mupiwa upenyu namwari mukamuurovera pamuchinjikwa iye wamakarovera pamuchinjikwa ndiye akafa nezuva retatu akamuka nokuti kwakanga asingatendeki kunangira ainareta mavhesi akanga asingatendeki kunangira aive naresheni akanga asingaparidzi piti akabva kuna abhurahamu akaronda so zvikanziko dhavhidhi akafa akazomuka zvikadini dhavhidhi akafa haana kumuka guva rake tinare but uyu akanga asingatendeki kuti avone rufu nokuti mwari wakatiko angatendere mutsveni wake kuti avone rufu handidika zvikanzi akati akwidzwa akaenda kudenga akadura zvamunoona vese totiko akabaiwa moyo chii chinobaya moyo ipapatobaiwa moyo peter haana kunoita ko akagara pasi asina kuita ko vanhu vakauya vakati varume hama toita sei vanhu vega vakamuinga patisoti hama yangu ndo musangano wokupedzisira imba yimu 21 stanza imwe chete necoras yorohwa ona ti hakuna auya tichaimbigwa imwe stanza necoras hama yangu uya hakuna ano kana benzi rinovuya why power is lacking ande tinoona mavira